Akka Imaam Ibnu Baaz jedhe rahmatullahi alayhi tahta adiimi samaa gaaddisa samii tanaa gaditti ardii tanaa olitti jaarraa nuti keessa jirru kana namni Imaamul Albaanii caala hadiisa Rasuula Rabbii beeku hin jiru jedhe. Imaamul Albaanii maal jedhe? Arru'yaa min al-ghayb. Abjuun gaybarraa jedhe. Gaybaa. Gaybaan immoo ilmii Rabbiiti. Ilmiin Rabbii immoo waan Rabbiin karaa godheen malee keessa hin seenamu. Kanaafuu warra ulamaa qofatu danda'a jechuudha. Kara deemaan hundi namni dabre dhufee dabru hundi amaamaa marate marti huccuu uffate hundi sheeka jedhamee abjuun hin hiikamuufi. Abjuu hiikuun beekumsa mataa isii qabdi, usuula qabdi, furu'a qabdi. Waan irraa qabsiifatan qabdi. Usuula isii ka Qur'aanaatu jira, usuula isii ka hadiisaa jira, usuula isii kan ilmii firaasaatu jira, ilma alfiraasa. Ilmii firaasaatiin wal qabatti abjuu hiikuu danda'u. Min alhudhaaq nama dhugatti muxannoo isaa beekumsaa gadi fageenyaan qabu ta'uu qaba. Leenjiidha ilmii kophaati, fiildii kophaati abjuu hiikuun kophatti baratama. Kophatti leenjifama. Ulamaan kophaa addatti baasanii jiran ta'biir ru'ya. Wanni ulama'ni mu'abbira jedhaniif maali? Ceesisaadha li'annahu aalamul ghaybii fi aalamul shahaadaa walitti hidhuu danda'uudha. Aalama ati manaama keessatti argitee fi aalama qabatama ati jirtu walitti hidhuu danda'uutu manaama hiikuu jedhama. Tokko namni manaama gaar hiikuu danda'uuf abbaa beekumsaa ta'uu qaba. Abbaa beekumsa dhuge hadiisaaf rasuula hadiisa fi quraana sirri dhuge ta'uu qaba tokko. Lammaffaan an yakuuna min ahlil khayri was salaah. Nama amala gaarii, akhlaaqa gaarii, hojiin bareedduun, dhageettin gaariin isarraa beekamtu nama khayriidhaan ummata keessa beekama ta'uu qaba. Namni hundi ilmii qara'eef nama gaarii ta'uu dhabuu danda'a. Lafti hundi itti roobeef hin biqilchitu. Namni hundi ilmii qara'eef, beekumsa barateef aalima jabaa namaa bilchaataa hin jedhamu. Warra khayrii ta'uu qaba. Ardii biqilchitee bilaleeftu ta'uu, nama beekumsi irraa mul'atu ta'uu. Inni sadaffaan

Asmaa irraa baratte Asmaa binti Abi Bakri Asmaa binti Abi Bakri Abi Bakri irraa baratte balaam hiikuu beekan jarri kunniin. Hasan al-Basriin osoo Muhammad ibn Siirii wajjin jiru asumatti manaaman hiikne Hasan al-Basriin kenna beesaati miti. Hatta Hasan al-Basrii wayita abjuu argu Muhammad ibnu Siiriin bira dhaqee abjuu hiikkata. Rahmatullaahi alal jamii. Kanaaf namni tokko abjuu hiikuuf Kanaaf namni tokko abjuu keessa seenee beekumsa isaa kan keessa seenee ergaa bareedduu sii kennuuf abbaa ilmii kana beekuu nama akhlaaqa gaarii iimaanaan beekamu ta'uudha. Dogongoroota Namoonni gariin manaama hiikan qaban keessaa tokko ulamaa'ni Islaamaallee lafa kaahan kitaaba bananii manaama namaa hiikuu. Kitaabni barreeffame seenaadha malee abjuu hiikuuf hin barreeffamne. Seenaawwan abjuu warra kitaaba manaama asiin dura akka Muhammad ibn Siiriin, Imaamu Naabluusii warra manaama hiikuun beekaman jechuu. Ibn Arabii warroota duraanii manaama isaan hiikan irra dhaabbatanii usuula isaan irra dhaabbatan san irratti kitaaba barreeffame jechuu. Kitaaba laalanii akkanumaan lafaa ka'anii kitaaba manaama hiikuun takkaa googiliitti barreessitee eda manaamaadhaan ka sareen ariitu argettee googilii barreessitee manaama saree si ari'uun ganaa daaraa ta'uudhaa jedhee inni si hiike jiruu san qabatee amma hojii rakkata. Gariin viidiyoo laala. Viidiyoo warroonni amma dura manaama hiikan nama birootii hiikan irra dhaabbatee viidiyoo nama birootiif hiikame irra dhaabbatee kan manaama hiiku jira. Kun dogongora guddaadha. Ulamaan Islaamaa manaama hiikuuf sharxii lafa kaahan. Keessaa tokko ayya'lamal mu'abbir namni manaama hiiku sun beeku maal haalal ashaqs namticha haala namticha manaama hiikkatuu dhufee san beeku. qabatama isaa gaafatu bira tessee manaama kan agarte ee ati nama akkamiiti hojii akkamii hojjetta maal irra dhaab waan akkasii irra dhaabbatanii qabatama jireenya inni irra oolu irra dhaabbatanii sanii waliif fidamee hiikamaa jedha ulamaani kan nam tokko maa yukhaalifu ahad gaafa manaama kitaaba gubbaa hiikte yookiin barreeffama amma dura barraa'e googilii gubbaa ka jiru yookiin immoo yuutuubii gubbaa ka jiruun hiikte Ka nama biroo hiikaa jirta malee ka namticha kanaa hiikaa hin jirtu. Namni tokko manaama tokko argee namni lama namni lama manaama tokko arguudhaan hiikni isaanii gaafa gargar ta'u jira. Seenaa gabaabduu Muhammad bin Siirii wajjin taatan isin haa himu. Namtichatu Muhammad bin Siiriin bira dhufee manaamaan kan boolla osoo qotu ibiddi ol bahu argee jedheen. Muhammad bin Siiriin iddoo san beeytaa jedheen qabatamaan. Zaahiratti iddoo san ni beektaa? jedheen. Iddoo bakka boolla qottee ibiddi bahe san? Eeti jedheen. Dhaqii qotadhu naannoo san wanni ati argattu wahii wanni si ittiin milkooftu wahii jiraachuu malaa jedheen. Namtichi dhaqee wayta inni qotu warqii argate. Warqiin baheef jechuun. Fudhatee gaba lixee namtichi jiruu itti eegale. Gaaf tokko osoma akkasi jiru rafee manaama arge namtichummaan kun. Maal arge? Kama boolla qotu arge. Boolla san keessaa ammallee kanuma ibiddi keessaa ol bahu arge, boba'u. Achuma Muhammad ibn Siiriin bira wanni na fidu hin jiru, manaamni hiikni sanillee kanuma jedhee ka'ee itti qajeele. Namtichi ka'ee itti qajeele yoon dhaqu akkuma qotuu eegaleen Qabrii namaa kan namni qotee nama awwaalee biraa tare osumaa qotu qabrii cabse. Warri fagoo jiru laalee namticha qabrii namaa baafatu sehaniina warra qabrii qotu jira. Warra qabrii qotee ilkaan namaa irraa yaafatu jirami. Nabbaashul qubuur warri jedhan. Fiigaa dhufee warri qe'ee fiigichumaan namticha qabanii hidhatti lim. Muhammad bin Siiriin dhagahee mana hidhaa dhaqe. Dubbisuuf maal taatee hidhamtee jedhee. Manaama isin naa hiiktan ka ama dura warqii argadhe san irra deebi'ee manaama akkasii argee idduma akkasii san dhaqee boolla qotee wayta ani jedhu qabrii namaa cabsee achi na qabanii hidhan na darban jedheen. Kolfee Muhammad bin Siiriin. Obboleessoo manaamni tokko tahullee yeroodhaan wal dhabaa jedheen. Gaafa jalqabaa manaamni ati argite Yeroo gannaa keessa argite ibidda. Yeroo gannaa keessa yeroo qorru, yeroo roobni roobu keessa ibidda arguun ibidda namni itti hajama. Waan namni barbaadurraayi. Kanaafuu waan barbaadamaadha ibiddi. Waan salphinaatii miti wayita gannaa jechuu wayita roobni roobu. Garuu wayteen ati amma lammaffaa argite yeroo bonaa ibiddi guyyattu gubbaanuu oo'u. Yeroo bona akkana lafti ho'itutti ibiddi bahuun mataan isaa haala akka jedheen salphina. Sa'aatii manaamni ati argite sunuu hiika isaa gargar fidee jira jedheen. Manaama nam tokko argu yeroo gargaraa arguudhaan hiika gargaraa fidu gaafa manaama nama gargaraa akka tokkotti hiiktu dogongora. Kitaaba laalanii, viidiyoo dhageeffatanii, googilitti barreessanii Manaama hiikuun yoo usuula ykn hundee manaamichaa sanira dhaabbatanii haala namtichaa gaafatanii hiikuuf ta'e rakkoo hin qabu. Hundee manaamichaa, usuula qaba, ulaagaa qaba jechuudha, hundee isaa. Sanii achitti kitaabaan manaama hiikuun dogonkora, ulamaa'a Islaamaatu lafa kaahe. Kanaaf dhukkuboota abjuu fokkattuu arguun nu rukutan Nutti dhufanii hedduu nu dararan. Qabxiiwwan amma dura dubbannee dabarsineen of yaaluu ni dandeenya. Hundaa olitti dhukkuba kana warri keessa jirtan Rabbi isin haa yaalu. Abjuun keessan abjuu khayrii, abjuu jalqaba Sayyida Rasuula Rabbi itti argitan isinii haa tahu. Sagantaa itti aanu keessatti maalummaa hirribaatii fi Rasuulli Rabbi akkamitti rafan, waa'ee hirribaatiin wal qabatee ulamaan Islaama maal lafa kaahan, naamusoota gurguddaa ka ittiin wal agarru ta'a. Ulfaadhaa galatoomaa. Wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh.